א גוטן ערב דעם הייליגן טאג יום כיפור, א גוטן ערב יום טוב טייערע חשובע אידן. איך וויל אנהייבן מיין שמועס היינט מיט א קשיא אויף א מעשה, אבער נישט סתם, א קשיא אויף זייער א באקאנטע מעשה. א מעשה וואס אונז זעמער אלע אויפגעוואקסען מיט דעם אז די הייליגע בשם הקדוש איז אריינגעקומען אמאל צו כל נדרי מוראדיג צוטראגען און מען האט געזעהן א גאנצען צייט אז די הייליגע בשם הקדוש פארארבעט מעשים אויף מעשים מיט בכיות נוראות אזוי איז געדורכגעגאנגען גאנץ יום כיפור ביז ס'איז געקומען צו נעילה און פלוצלינג ביי נעילה האט מען געזעהן ווי די הייליגע צדיק ווערט מוראדיג בשמחה ס'קומען צום אויספאסטען איז ממש בשם הקודש געזיצן מיט עפעס א מין שמחה אויפן פנים וואס מען האט קיינמאל נישט געזען, און אלע חסידים האבן זיך געוואונדערט די הייליגע חבריא קדישא, האט דער הייליגער בשם הקודש זיי דערציילט וואס דא איז געוועזן, זאגט ער ס'האט געהערשט רחמנא לצלן לא עלינו ולא עליכם א שרעקליכע קיטרוג אויף אידישע קינדער די יאר, און ער האט פראבירט צו מבטל זיין רוע הגזירה, אבער בשם הקודש זאגט אז וואס כ'האב פראבירט צו טון האט נישט געארבעט. ביז ס'איז געקומען צו נעילה, און צו נעילה איז אריינגעקומען א קינד, און ער האט אלעס געטוישט לטובה. וואס איז געווען די מעשה? דאס קינד איז געווען נעבעך א יסור מאב ואם, א קינד פון א קרעטשמער, וואס דער פרץ האט אריינגעווארפן אין גריב, און ער איז נעבעך דארט געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט איין איינציג קינד, וועמען דער פרץ האט אדאפטעד און גענומען צו זיך. און דער פרץ, פארשטייט זיך, האט אים נישט דערציילט אז ער איז א אידיש קינד, ער האט אים אויפגעאדערט ווי א גוי גמור, איין טאג קומט צו דעם אינגעלע אין חלום א איד מיט א ווייסע קיטל, און ער הייבט אים אן צו זאגן, זאלסט וויסן מיין קינד, דו ביסט א אידיש קינד, דו ביסט נישט קיין קינד פון די פרדס, ווערסט בר מצוה יום כיפור, און יום כיפור איז די הייליגסטע טאג, איך בעט דיך, פאר אריין אין דעם גרויסן שטאט דארט וואו מען גייט דאווענען, און זיי מיטצודאווענען, ער האט זיך אויפגעוועקט, איך אַ זון, װאַט? חלומות שװ יעדער בײבי. אָבער ס'איז דורכגעגאַנגען נאָך אַ טאָג, און דער טאַטע קומט נאָך אַ מאָל צוריק, און נאָך אַ מאָל צוריק, און צום דריטן מאָל האָט אים דער טאַטע געזאָגט, הער מיך צו, אין דער לעדל פֿון דעם און דעם צימער ליגט באַהאַלטן אַ בעג פֿון סאַמעט, דאָס איז אַ טלית-בײַטל, אינדערװענדיק ליגט אַ טלית מיט אַ מחזור, פון יום קדוש, דאס איז מיינס, דאס האט די פרעה צוגענומען ווען ער האט מיך געהארגעט, און אז דו ווילסט זען אז די חלום איז אמת, גיי אהין, וועסטו עס טרעפן, און איך בעט דיך מיין קינד, צו גייסט זען אויף די גאס אידן וואס פארן אריין צום גרויסן שטאט יום כיפור, איך בעט דיך כאפ דיך מיט מיט זיי. דאס קינד איז נישט געווען קיין נאריש קינד, און נאכן האבן די חלומות איינמאל נאכן צווייטן האט ער באשלאסן ער גייט עס אויסטשעקן, ער גייט צום לעדל אין יענעם יענעם צימער און ער עפנט אויף, והנה! ער האט עס געטראפן, ער זעט טאקע א בייטל געמאכט פון סאמעט, ער עפענט עס אויף זעט ער א גרויסן ווייסן לאלעך מיט שטרייכן דערויף, מיט עפעס א ביכל וואס ער האט נישט געקענט פארשטיין קיין איין ווארט וואס דארט שטייט, אבער ער האט געזען איין זאך אז די חלומות זענען אמת, ווייל ער האט קיינמאל נישט געוואוסט פארדעם פון דעם. פון דעם סאמעטע בייטל איז ער ארויסגעגאנגען פון גאס טשעקן צו די צווייטע חלק פון די חלום איז אמת, ער קומט ארויס אין גאס און ער זעהט ווי אידן שטופן זיך ארויף אויף א וואגן און ער פרעגט ווי גייט עטס? זאגן זיי עס איז יום ערבים קדוש יעצט און מיר פארן אריין אין גרויסן שטאט מיטצוהאלטן די תפילות פונעם הייליגן צדיק, האט ער געזאגט אויב אזוי וויל איך מיטקומען, האט מען געזאגט וואס הייסט ביסט די זון פונעם פרדס? האט ער געזאגט סגייט מיך שוין, ער דזשאמפט ארויף אויפן וואגן און ער זיצט אזוי צוטראגן ביי זיך טראכט ביי זיך, זעהסט די אלע אידן פארן אריין, זיי גייען קענען דאווענען, זיי ווייסן וויאזוי מען פירט זיך אויף אין א שול, איך קען אפילו נישט ליינען די סידור וואס מיין טאטע האט מיך איבערגעלאזט די בוך. ער קומט אן אין בית מדרש און ער זעהט ווי אלע טאטעס נעמען די קינדער, מען שטעלט זיך דאווענען, און אזוי איז דאס קינד געשטאנען נעבעך א גאנצן טאג און געקוקט אויף יעדעם איינעם, ער האט גארנישט געקענט מיט דאווענען, נישט געוואוסט וואס מען דארף טון, זעהט דא בייגט מען זיך, דא שאקלט מען זיך, דא קלאפט מען זיך, נישט געוואוסט וואס גייט פאר, ער איז געווען זייער צעבראכן. צו קומען צו נעילה, האט ער שוין נישט געקענט אויסהאלטן, האט ער געגעבן א נעם דעם הייליגן מחזור אין די הענט, און צאפ געהויבן צום הימל, און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, איך קען נישט ליינען וואס דא שטייט, איך ווייס אפילו נישט וועלכע זייט מען עפנט עס, אבער איך בין זיכער דו ווילסט איך זאל דאווענען פאר דיר, סאו דו אבער קענסט יא ליינען, סאו איך בעט דיך, נעם די אלע אותיות, און מאך פון דעם א שיינע תפילה, נאך אפילו א שענערע תפילה פון די אלע אידן. און אזוי האט ער געהאלטן דעם מחזור אין די לופטן, און אזוי האט ער געוויינט. האט דער הייליגער בעל שם מקדש געזאגט, די תמימות פון דאס יונגעלע האט צובראכן דעם רוע הגזירה, און בזכות דעם האט מען זוכה געווען צו א גוט געבענטשט יאר. א מורא'דיגע מעשה! האב איך אייביג געטראכט ביי מיך ווען איך האב געהערט דעם מעשה אלס יונגעלע, איין מינוט, און דאס אז איך קען יא עברי, און דאס אז איך בין יא נתחנך געווארן ווי א ערליכע איד מיינט אז מיינע תפילות זענען נישט גוט? מען דארף זיין א זון. א יונגעלע וואס איז אויפגעוואקסן ביי א פרץ און ער קען נישט קיין עברית, נאר אזא איינעם גייט דער רבונו של עולם אננעמען זיינע תפילות? וואס איז פשט פון דעם? מען זאגט אז ביי אידן האבן זייער ליב צו ענטפערן א קשיא מיט א נאך א קשיא, סאו איך וועל ענטפערן די מעשה מיט נאך א מעשה. ס'איז געווען אמאל, ס'ווערט געברענגט דאכט זיך אין קו הישר, אדער אין אנדערע ספרים, אז ס'איז געווען אמאל א גרויסער צדיק וואס האט געפאסט, און געמאכט א תענית חלום, איך געוואלט וויסן, א שאלת חלום, איים סארי, איך געוואלט וויסן ווער ס'גייט זיין זיין שותף אין גן עדן. ביז מ'האט אים מגלה געווען אז ס'איז דא א פאסטוכע דארט און דארט, און ער הייסט אזוי און אזוי, און ער גייט זיין דיין שותף אין גן עדן. מורא'דיגע זאך, איז דער איד געגאנגען, געפארן צו יענע שטעטל, און ער זוכט אויף דעם פאסטוך, און מ'זאגט אים אז דער פאסטוך שטייט אין די פעלד מיט אלע זיינע שעפעלעך, ער גייט אהין און ער שטייט פון די זייט און ער זעט ווי דער פאסטוך זיצט לעבן די שעפעלעך, און אין איינמאל ער זעט אלע שעפעלעך זיצן רואיג גיבט ער זיך א שטעל אויף, און ער ווערט פלוצלינג מורא'דיג, מורא'דיג התלהבות, און ער שטעלט זיך אין פראנט פון א גריב וואסער, אזא גרויסע ברונעם פון וואסער, און מען זעט ווי ער שטרענגט זיך אן, שטרענגט זיך אן, שטרענגט זיך אן, און ער געט א דזשאמפ אריבער דעם גריב, און ער געט א שריי טמא! נאכדעם דרייט ער זיך אויס, מען זעט קוים וואס ער קען אטעמען פון די כוחות וואס ער האט אריינגעלייגט אין דעם, און ער טוט עס נאכאמאל, ער געט אזא מין דזשאמפ איבער און ער שרייט טמא! און אזוי טוט ער עס איינמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל. די איד האט נישט פארשטאנען וואס איז פשט פון דעם. גייט ער צו צו דעם פאסטוך און ער פרעגט אים וואס איז דאס, זאגט ער אים, נעבעך, איז געווען א קהל אחי יהוסים, אין יענע צייטן האט מען נישט געהאט קיין געלט פאר שכר לימוד און מען איז נישט געגאנגען אין חדר, דאך איך האב קיינמאל נישט געקענט גיין אין חדר ווייל איך האב נישט געהאט ווער ס'זאל באצאלן שכר לימוד פאר מיר, און ס'האט מיר אלע יארן געבאדערט אז אלע קינדערלעך קענען דאווענען, קענען לערנען, און איך קען נישט. איינמאל האב איך מיר געשטעלט אונטערן פענסטער איך האב מחליט געווען איך גיי מיך אויסלערנען פון וואס מען רעדט, אפשר וועל איך קענען עפעס, איך שטיי אונטער די פענסטער פון פון די חדר, און איך הער וואס דער רבי לערנט, וועל איך אפשר וויסן זיך אויסלערנען עפעס ווי אזוי מען קען דינען די אייבערשטן. און אזוי שטייענדיג אינדרויסן האב איך געהערט די ווארט, דאס האב איך אויפגעכאפט, אלע אנדערע ווערטער האב איך נישט פארשטאנען און נישט געקענט נאכזאגן, אבער די ווארט טמא האב איך געקענט פארשטיין, זעט אויס אז דער רבי האט דעמאלטס גערעדט פון נגעים אדער וואס. סאו ממילא דאס קען איך טון פארן אייבערשטן, איך קען נישט דאווענען איך קען נישט גארנישט, די איינציגסטע ווארט וואס איך קען זאגן איז טמא, סאו ממילא דזשאמפ איך אריבער יעדן טאג מיט אלע מיינע כוחות דעם טייך איך טוה עס פארן רבונו של עולם און איך זאג די ווארט טמא, זאגט אים דער צדיק, טמא איז נישט קיין גוטע ווארט, דו טוסט עס עניוועי, זאג כאטשיג טהור, און ער האט אים אויסגעלערנט. ווען דער צדיק איז צוריק געפארן איז מען אים געקומען אין חלום און מען האט אים געזאגט זאלסטו וויסן מער גייסטו שוין נישט האבן די זכי' צו זיין זיין חברותא אין גן עדן, פארוואס? ווייל מיט די פאר מינוט וואס דו האסט אים אפגעשטעלט, און דו האסט אים אויסגעלערנט די ווארט טהור, האסטו גורם געווען א גרויסן צער רחמנא לצלן פאר די, כביכול פארן שכינה הקדושה, ווייל די שכינה הקדושה האט אזוי הנאה געהאט פון די תמימות פון דעם איד, און מיט דעם וואס דו האסט אים אפגעהאלטן פאר אפאר מינוט אויסלערנען די טהור, האסטו געטון א גרויסע עבירה וואס דו דארפסט תשובה טון דערויף. כ'האב מיך אלץ געוואונדערט אויף די מורא'דיגע מעשה, איין מינוט, איז דאס אז איך קען זאגן יא תוה, דאס אז איך קען יא דאווענען, האט עס נישט אזא חשיבות? וואס פשט פון דעם? וואס בין איך שולדיג אז איך בין געגאנגען אין חדר? נו, העלעך ענטפערן מיט נאך א מעשה. ס'איז געווען א איינער פון די תלמידי בעל שם הקדוש, האט געפרעגט זיין רעבן, ווער ער גייט, ווער ס'גייט זיין זיין חברותא אין גן עדן, די זעלבע שאלה האט ער אים געשיקט צו עפעס א איד, וואס האט געהייסן צדוק, ער זאל גיין קוקן זיין עבודה. שוין, ער קומט אן, און ער גייט אריין אין קרעטשמע, דארט איז געווען דער קרעטשמער, ער האט געהייסן צדוק, ער פרעגט זיך נאך צו דאס איז די איינציגסטע צדוק, זאגט מען אז יא, און מאך געווען ער זעצט זיך אין דער זייט קוקן, יענער האט זיך אויפגעפירט ווי א פראסטער מענטש, באדינט טאקע די קונים, אלעס פיין און וואויל, אבער זייער מקישמ'דיג, זייער א גרויסן בחור געווען. ער געדאכט מסתמא ס'איז א באהאלטענער צדיק, ער גייט באלד צוקוקן וואס ער טוט ווען קיינער זעט נישט. אבער עס קומט ביינאכט, נישט קיין דאווענען, נישט קיין לערנען, נישט גארנישט, ווען ער האט געהאט אבער א איבעריגע מינוט איז דער מענטש געזיצן און געגעסן, ממש פייערהייס געגעסן ווי מען רופט עס, ער גייט זיין מיין שותף אין גן עדן, מאך געוויס, הלא דברי, גייט ער צו צו די אידן און פרעגט אים, וואס עפעס עסטו אזויפיל? האהא, ווייל איך וויל זיין א גוטע קרבן, פרעגט אים וואס הייסט? ט'מיין טאטע האט מען אמאל געכאפט מיט עפעס א בלבול, מען האט אים געהארגעט ביי קידוש השם, און פאר מיין טאטע איז געשטארבן האט ער זיך געזעגנט פון מיר און האט מיר געזאגט אז ער גייט זיין א קרבן פארן אייבערשטן, עס האט מיר אבער אייביג געבאדערט, מיין טאטע איז געווען א אויסגעמאגערטער דארער אידל, דאס איז נישט קיין שיינער קרבן. כ'האב געוויסט די חדר קען איך נישט גיין ווייל כ'האב נישט קיין געלט צו צאלן שכר לימוד, אבער איין זאך האב איך מחליט געווען אז טאמער ס'עט קומען א מינוט וואס מ'עט מיר הרג'ענען א קידוש השם וועל איך זיין א גרויסע פעטע קרבן פארן אייבערשטן, און ממילא ווען איך האב א רגע צו עסן עס איך, כדי איך זאל זיין ווי מ'זאגט א שר הבור, א גרויסן קרבן פארן הייליגן באשעפער. איז דער איד געוועזן חברותא פון איינע פון די הראי ש בחבירה פון די בשם הקדוש. וואס איז פשט פון דעם? די אלע דריי מעשות האבן דעם זעלבן געדאנק. און פארשטייט זיך עס קומט ארויסברענגען די מורא'דיגע מעלה פון תמימות פון א איד אבער פארוואס דערציילט מען עס פאר אונז וואס אונז קען מיר יא מער פון דעם? נאר טייערע אידן, די אלע מעשות האבן רבי'ס עיני הקדושים דערציילט. כדי אונז זאלן זיך לערנען פון דעם א מורא'דיגע לעסן? ניין. דו קענסט יא. אפילו דו קענסט עברה, און אפילו דו קענסט דאווענען, מיין נישט אז דו קענסט נישט צוקומען צו די מדריגה. די מדריגה איז א סארט מדריגה וואס מיינט אז אפילו ווען א מענטש פילט אז ער איז גארנישט, הי איז נאטינג, אבער ער טוט די מאקסימום וואס ער קען, גראדע יענער האט געשריגן טמא, דו קענסט שרייען טהור, נאך אלץ אבער אז דו וועסט דאווענען מיט א אמת'דיגע תמימות, מיט א אמת'דיגע נאנטקייט צום הייליגן באשעפער, וועט דיך דער אייבערשטער אויסהערן. ס'געווען צדיקים וואס פלעגן שרייען שבת קודש א גאנצן צייט מאמע, מאמע. אדער אפילו אפילו ווען זיי פלעגן זינגען פלעגן זיי זאגן מאמע, מאמע, מאמע. יא, מ'זאגט ביי אונז חסידישע אידן וואס איז פשט פון די איי-איי-איי טראלאלאם, יא, אבער מ'קען הערן אסאך צדיקים זאגן מאמע, מאמע. וואס מיינט דאס? כ'האב מיר געהערט פון מיין זיידן האט ער מיר געזאגט אז מאמע מיינט מלך מלכי המלכים ס'איז ראשי תיבות מ מ ה'. די צדיקים האבן דווקא געזינגען אזוי מאמע מאמע אין הייליגע צייטן ארויסצוברענגען אז כביכול די שכינה הקדושה מאמע מלך מלכי המלכים סאו ווען א קליינער בעיבי הייבט אן קוים צו רעדן און שרייט מאמע וועט אים די מאמע הערן נישט קיין חילוק וואס דאס קינד טוט טון. נישט קיין חילוק צי דאס קינד איז געווען אויף האט אויפגעהאלטן די טאטע מאמע א גאנצע נאכט ווייל ער האט געוויינט, צי ער האט אויסגעבראכן דאס גאנצע עסן וואס מען האט אים געגעבן, נישט קיין נפקא מינה וואס די בעיבי וועט טון אז ער וועט שרייען מאמע, וועט אים די מאמע הערן, איז די זעלבע זאך מיט אונז. נאך מער סוד פון דעם שטייט אין גמרא, גוי ששבת חייב מיתה, א גוי וואס איז גוט אין שבת איז חייב מיתה, אבער א אידיש קינד מעג, פארוואס? ווייל די גוים ווערן אנגערופן ווי עבדים, און א עבד וואס האט זיך באנוצט מיט שרביטו של מלך, מיט די שטעקן פונעם קעניג, איז חייב מסים, און פוגע געווען אין מלכות. אבער ווען די זקנט פונעם קעניג כאפט אן די קעניג'ס שטעקן, זעצט זיך אויפן קעניג'ס בענקל, איז טאקע א שטיקעלע מחיצה, באט עס איז דאך א קינד, ער איז א קינד פונעם קעניג, סאו מיט אים איז מען מיקל, ממילא א קינד פונעם אייבערשטן מעג היטן שבת. און געדענקטס איין זאך, אונז זעמיר קינדער פונעם רבונו של עולם, און אזוי ווי דער הייליגער ריז'שין האט געזאגט אז ווען א איד געט א קרעכץ נישט קיין חילוק אין וועלכע מדריגה ער איז, ער געט א קרעכץ הערט אים דעם אייבערשטן אויס, אזוי ווי דאס קינד, ביסט דאך זיכער בעסער פון די דריי אידעלעך און דו קענסט זיכער מער פון דעם, סאו כאטשיג נוץ עס אויס. אבער לאמיר גיין אביסעלע טיפער. מדרש רבה אויף איכה זאגט א מורא'דיגע זאך, שטייט יסומם הוא עיני ועיניו, האט זיך גערעדט פריער פון יסומם, זאגט דער מדרש רבה האט הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער געזאגט, הגואל, דער אויסלייזער, שאני מעמיד לכם בגלות, דער גואל וואס גייט ענק אויסלייזן אין גלות וועט זיין יסומה מאה ומעם, ס'וועט זיין א קאלעכיגע יסומה נעבעך, וואס זי גייט זיין דער גואל. וועג די, פרעגן חזל וועמען מיינט מען דא, זאגט די גמרא אין מסכת קידושין אז מ'מיינט מיט דעם, אסתר המלכה, אסתר המלכה איז געווען א יסומה מאב ואם, און ממילא זי גייט זיין די וואס גייט אויסלייזן די אידישע קינדער פון גלות, פרעגט זיך פארוואס דווקא א יסומה מאב ואם, ווען די גמרא מסכת קידושין זאגט, שטייט אשרי מי שלא חמל, וואויל איז דער וואס האט נישט געקענט זיין טאטע מאמע, דהיינו אז ער איז געווען א יתום, און ער ברענגט עס נאך פון אביי, וואס אביי איז געווען א יתום פון טאטע מאמע, און ער האט געזאגט, אשרי מי שלא חמל, וואויל איז דער מענטש וואס האט קיינמאל נישט געזען די טאטע מאמע, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מעגליך צו מקיים זיין כיבוד אב ואם בשלימות הונדערט פראצענט ווען מ'האט א טאטע מאמע, אבער א יתום, א יתומה וואס האט נישט קיין טאטע מאמע, און ס'טוט אים וויי אז ער האט נישט די זכי' צו מקיים זיין כיבוד אב ואם, די יסורים, די צער, ווערט פאררעכנט ווי כאילו ער האט מקיים געווען מצוות כיבוד אב ואם אבער נישט סתם, בשלימות וואן הונדערט פערסענט, א זאך וואס איינער וואס האט א טאטע מאמע זאלן זיין געזונט און שטארק וועט קיינמאל נישט קענען אנקומען צו די מדריגה, ס'איז נישט מעגליך, חוץ איין מענטש, איין מענטש איז יא אנגעקומען צו דינען צו צו מכבד זיין טאטע מאמע בשלימות, און דאס איז געווען עשו ורשע, דאס איז געווען זיין כח כיבוד אב, ער האט מכבד געווען יצחק אויפן בעסטן אופן וואס קען נאר זיין, א מורא'דיגע מדריגה. ממילא כדי צו מכניע זיין די קליפה פון עמלק מוז מען האבן די קליפה פון המן, מוז מען האבן איינער וואס האט אויך די כח פון הונדערט פראצענט מכבד גיין טאטע מאמע, ווער קען דאס זיין? נאר א יתומה וואס האט חרטה, וואס טוט וויי, נישט חרטה, וואס טוט איר וויי אז זי האט נישט זוכה געווען צו מכבד זיין טאטע מאמע, און מעלה עליו הכסף ווי כאילו איר האט מקיים גיין טאטע כיבוד אב ואם בשלימות הונדערט פראצענט. מילא האט מען געדארפט האבן אסתר המלכה א יתומה מאב ואם ביי די נס פון פורים.

אזוי שטייט אין פסוק, פרעגט די גמרא מה לחושב על שמו, וואס מיינט דאס די וואס טראכטן זיין נאמען, זאגט רב אסא, אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונענס, אז ווען א מענטש האט אינזין געהאט ער האט געוואלט זייער שטארק טון א געוויסע מצוה ונענס און ער איז געווען געצווינגען ער זאל עס נישט קענען טון, ולא עשה און וועגן דעם האט ער עס נישט געטון, מעלה עליו הכסוף כאילו עשה ווערט דער אייבערשטער, דער פסוק רעכנט עס אויף אים ולחושב על שמו, אז דער טראכט אריין אז ער וואלט געוואלט ווען דינען דעם אייבערשטן ער קען נישט ווייל ער איז א אונס, ווערט עס פאררעכנט ווי כאילו ער האט עס געטון. איך האב מיך אלץ געוואונדערט פארוואס זאגט די גמרא מעלה עליו הכסף, מעלה עליו אונז טייטשן עס ווערט גערעכנט אויף מעלה מיינט העכער, עליו אויף אים, מעלה עליו הכסף, איך האב געטראכט קען זיין ס'שטייט אין אנדערע ספרים אבער דאס וואס איך האב היינט מחדש געווען און אויב איינער האט עפעס אקעגן דעם זאל מען זאגן אדרבה איך זאג פשוט לעניות דעתי וואס איז מיר איינגעפאלן מעלה עליו מיינט א טיפערע מחשבה אז די רבונו של עולם נעמט די מצוה וואס ער האט נישט געקענט טון ווייל ער איז געווען א אונס, און ער מאכט אז די מצוה זאל זיין הונדערט פראצענט מעלה עליו, ער מאכט עס העכער וואס ער וואלט געקענט אפילו טון. סא אפילו ווען ער וואלט נישט געווען קיין אונס און ער וואלט געטון די מצוה וואלט ער עס קיינמאל נישט אזוי גוט געטון ווי ווען דער רבונו של עולם טוט עס פאר אים. פארוואס? ווייל ווען דער רבונו של עולם טוט עפעס, טוט ער עס בשלימות. אפילו אונזער לעבן, אפילו ווען אונז האבן טענות, דאס גייט נישט גוט, יענץ גייט נישט גוט, און מ'מיינט א געוויסע זאך אז דער רבונו של עולם חס ושלום פארגעסן, ס'נישט דא אזא זאך קיין שיכוך חלף נקיסה כבדרך און וואס ער האט געמאכט איז הונדערט פראצענט כאטש מיר פארשטייען מיר נישט, די זעלבע זאך ווען דער רבונו של עולם טוט א מצוה אנשטאטס דיך, ווייל דו קענסט נישט, ווייל דו ביסט א אונס, איז מעלה עליו מאכט ער עס אזוי גוט, נאר אזוי ווי דער רבונו של עולם קען, וואן הונדערט פערסענט. וועט איינער זאגן, פיין, איך בין נישט קיין ישום פון טאטע מאמע, ברוך השם מיין טאטע מאמע לעבן, זאלן זיי דערלעבן דעם משיח צדקינו, און וועגן דעם ברענגען נעקסטע גמרא, שטייט די נעקסטע גמרא, לאמיר נאך זאגן די לשון, אה, ס'שטייט אין ילקוט שמעוני, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף אל המעשה שנאמר, זאגט דער זעלבער פסוק און ער ענטפערט צו, כלא ממלא עליו אפילו בלי אונס, דאס מיינט אז אפילו מענטש איז נישט געווען קיין אונס, נאר פשוט ער האט פארפאסט א געלעגנהייט, ער האט פארפאטשקעט אן אפערטונעטי, ס'איז אים אונטערגעקומען א מצוה און ער האט עס פארפאסט, און ער האט שפעטער חרטה, אוי וויי ווי איז מיין שכל געווען, פארוואס האב איך עס נישט געטון? איז די צד איז אויכעט מעלה עליו הכסף כאילי עשוה אפילו ווען ער נישט געווען קיין אונס, סאו זעהט מען שוין אז מען דארף נישט זיין קיין יסען פון אב ואם כדי צו מקיים זיין כיבוד אב ואם בשלימות, און די זעלבע זאך מיט אלע אנדערע מצוות, און די סיבה איז ווייל ווען א איד האט א צובראכן הארץ, אזוי ווי דער הייליגער ראב ש זי ע האט געזאגט ס'איז נישטא אזא גאנצע זאך ווי א צובראכענע אידישע הארץ, נישטא קיין שענערע זאך פון דעם, און ער האט עס אריינגעטייטשט אין פסוק אין שיר השירים מה יפי פניך בנעלים, מה יפה ווי שיין, פארמייך, איז א לשון פון גלעקליך, בין העולם, ווען א מענטש איז פארקלעמט און פארשפארט און ער איז צעבראכן ביי זיך, פארשטייט זיך דאס איז נישט די פשוט'ע טייטש אבער דאס איז בדרך דרש, אז ווען א איד האט צעבראכן הארץ אז ער האט נישט געטון קיין מצוה בשלימות, ער האט געהאט אן אפערטוניטי צו דאווענען, ער האט נישט געטון אנווי צו דארף צו זיין, און האט באמת חרטה, דאס מאכט אז דער רבונו של עולם זאל טון פאר אים די מצוה, און דאס איז די שענסטע זאך, טאקע דערפאר ווייל דער רבונו של עולם טוט דעמאלטס די מצוה פאר אים. מה להלאה והכסף. און איך האב געזען די המשך פון די פסוק שטייט צום סוף פון די פסוק, ענדיגט צו די פסוק מעשה ידי אומן, דער רבונו של עולם מאכט, מעשה ידי אומן טייטשט אז ס'איז געמאכט געווארן דורך א פאכמאן, וואס מיינט דאס? אז ביי יפיל פעמיך בין העולם ווען א מענטש האט א צובראכן הארץ און ער האט חרטה נישט געטון א מצוה וואס דארף זיין די רבונו של עולם טוט עס און די רבונו של עולם טוט עס דערמאנסט שוין שוין א אומן ער איז שוין א פאכמאן ער איז שוין די גרעסטע פאכמאן אין די וועלט און ווען ער טוט עפעס הו הא איז עס שיין. טייערע אידן אונז ווייסן מיר אלע אונז זעמיר אין גלות אונז ווייסן מיר אלע ווען משיח העט קומען וועט זיין זייער גוט. מ'דערציילט נאך, כ'האב עס געהערט בשם ר' יענקעלע זכרונו צדיק וקדוש לברכה, וואס גראדע זיין שווער'ס יארצייט ר' איציקל איז טאקע אין יום קדוש, הכוונה ר' יענקעלע דערציילט אזוי, אז ס'איז געוועזן א אייניקל צו א איר אייניקל פונעם ראפשיצער רב וואס האט אויך געהייסן נפתלי צבי נאכן זיידן, און זיין טאטע האט געהייסן מנחם מענדל, נאכן טאטן פונעם רב שז רב, דער טאטע פון רב שטופער גייסט ר' מענדעלע לינסקער, און עס דער בחור איז א חתן געווארן דער רב שז אייניקל, און מען האט מכבד געווען עפעס איינער פון די תלמידים פון רב שז רב א זקן מופלג ער זאל ליינען די כתובה, דענק נישט וועלכע צדיק ס'איז געוועזן, און דער צדיק הייבט אן צו ליינען, און ער האט נאך געדענקט דעם רב שז רב, און ער הייבט אן צו ליינען, און ער קומט חתנדינא נפתלי צבי בן מנחם מענדל, ס'האט זיך מורא'דיג צעוויינט, האט ער שפעטער געפרעגט נאכן ליינען די תנאים, וואס האסטו אזוי געוויינט? האט ער געזאגט, גלייבטס מיר, ווען מיין רבי דער ראפשיצער רב, דער הייליגער רב זאל וויסן אז ס'וועט נאך קומען א טאג וואס זיין אייניקל וואס הייסט נאך אים וועט א חתן ווערן און משיח וועט נאך נישט זיין דא, ער וואלט עס נישט אויסגעהאלטן די צייט ווען ער זאל וויסן אז ס'איז בכלל דא אזא מעגליכקייט ס'זאל געשען אזא זאך. טייערע אידן, אונז לעבן טאקע אין די צייטן וואס דער ראפשיצער רב האט נישט געקענט אויסהאלטן. אונז זעמער דא. מ'רופט אונז אסאך מאל אן א דור שפל אין געוויסע זאכן, יא, טאקע, הגם איך זאג אגאנץ צייט מ'טוט לעבן אין א דור דאיו, מצד שני, אונזערע השגות, אונזערע כוחות, איז א דור שפל, אונז האבן היינט נסיונות וואס איז אמאל נישט געווען. ווייל אונז זעמער בעיקבותא דמשיחא. אונז זעמער ממש ביי די עק. און ענק ווייסן, ווען מ'נעמט איין א שטאט, עס איז די פיינעל ווין, וועמען שיקט מען? די בעסטע נעיווי קאמאנדאוס, די בעסטע נעיווי סיעלס, די מאסט געלערנטע סאלדאטן, פארוואס? ווייל נאר זיי קענען דאס טון. דער רבונו של עולם האט אונז געשטעלט בעקבתא דמשיחא פאר א סיבה, ווייל אונז קען מען טון זאכן וואס אפילו זעהט אויס דער רבש צ רב וואלט נישט געקענט, והא ראיה, דער רבש צ רב לעבט נישט בימינו אנו, און זיין תלמיד הגדול ט ז וואלט עס נישט געקענט דערהייבן. קען טאקע זיין ווייל אונז האבן אזעלכע שפלים קען אונז דערהייבן די צער, וואס דער אפשטאט וואס איז געווען אזא צדיק וואלט עס נישט געקענט דערהייבן, אבער די מציאות איז אז אונז האבן סארטן זאכן וואס די פריערדיגע צדיקים האבן נישט געהאט און פארדעם האט מען אונז געלייגט אין דעם דור, ווייל אונז האבן כוחות וואס גרויסע צדיקים האבן נישט געהאט. אבער דאס זענען די חסרונות פון די גלות. די מעלה אבער די גלות האט אויך א גרויסע מעלה, מורא'דיגע מעלה, א זאך וואס גייט נישט זיין ווען משיח העט קומען, דאס ווייסן מיר אלע, משיח העט קומען וועט מען נישט דארפן ארבעטן, מ'וועט קענען אראפ נעמען פירות פון די בוים, עס זאל זיין א מחיה, און מען ווייסט אויך אז אלע צרות גייען זיך ענדיגן, עס גייט זיין א מחיה, אבער זאלטס וויסן ס'דא איין זאך וואס אין די גלות איז דא, וואס אונז האבן אין די גלות א מתנה וואס אונז גיימיר נישט האבן ווען די בית המקדש וועט שטיין, נו, וואס איז די מתנה? ס'איז דא א באקאנטע ווארט וואס דער הייליגער בעלזער רב האט געזאגט, די מיטעלע בעלזער רב שטייט אין פסוק תשירי מראשי מנעו, וואס איז דאס? זאגט חזל, זאגן חזל אז ווען די משיח גייט קומען, גייען די אידן ארויף גיין קיין ארץ ישראל, מען גייט אנקומען צו די גרעניץ פון ארץ ישראל, א בארג וואס הייסט אמנא, און דארט, כ'מיין ס'האט געהייסן א אנדערע נאמען, איך געדענק נישט אויסעווייניג. הקופונים גייט זיך אפשטעלן ביי א בארג וואס איז ביי די גרעניץ פון ארץ ישראל וואס איז נאך אינדערויסן פון ארץ ישראל און דארט גייען די אידן זיך אפשטעלן און זינגען. פרעגט די פרי פרעגט די מיטעלע בעלזע רב וואס עפעס פונקט דארט? פארוואס זאל מען נישט אריינלויפן אין בית המקדש וואס איז אראפגעקומען פון פייער און אריינלויפן דארט זינגען? האט די הייליגע בעלזע רב געזאגט, ס'איז דא געוויסע זאכן אויף דעם גלות וואס אונז גייען מיר נישט מער האבן דארט, ווי למשל די ניגונים רחמנא צו די אלע ניגונים וואס מען זינגט יום קדוש, וקרא אף פזירייני, תקעה בשופר, דריי פערטל בענטשן, די אלע זאכן גייט מען שוין נישט קענען זאגן, א משיח איז שוין דא, מען גייט שוין נישט קענען זאגן ובנה אש להם עיר הקודש, ווייל עס איז שוין דא. מען גייט זיך געזעגענען פון די הייליגע תפילות, גייט מען זיך געזעגענען פאר מען קומט אן קיין ארץ ישראל. אבער עס איז דא נאך מער פון דעם. אונז ווייסן, חזל זאגן אויף די פסוק, חזל זאגן ונשלמו פנים סוף עשייני, דהיינו וואס דאס מיינט ונשלמו פנים סוף עשייני, אז וויבאלד אונז קען מען נישט היינט מקריב זיין קיין קרבנות, ס'איז א בחינה פון נעשה ולא יעשו, מ'איז געצווינגען געווארן מ'קען עס נישט טון, איז מה לעולה והכוסה ווי כאילו אונז האבן אליינס מקריב געווען די קרבן, און דאס איז א פוינט וואס אונז דארף מען דערהערן ווען משיח העט קומען, אדער ביי די זמן הבית. ווער האט געקענט אריינגיין אין קודש קדשים? נאר דער כהן גדול. די עבודה פון יום הכיפורים ווער האט געקענט טון? נאר דער הייליגער כהן גדול, ממש בקדושה וטהרה, פחדים נוראים געווען. אבער היינט אין גלות יעדע איד אפילו א ישראל קען זיין א כהן גדול, מיט דעם וואס ער זאגט ארויס די אלע פסוקים פון די עבודה, אלע קרבנות ווערט גערעכנט ווי כאילו ער האט עס אליינס מקריב געווען, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, רופט אסאך מאל אויס אה א כהן א כהן, בן עולם זאגט נעה וואס זאל איך טון איך האב עס נאכנישט ערלעדיגט. אבער דא קען מען אלעס זיין נישט נאר כהנים כהנים גדולים, עס קומט אזא טאג ווי מארגן און מען גייט זאגן די אלע קרבנות, אונז זעמער אזוי ווי די כהן גדול וואס גייט אריין לפני לפנים, משיח העט קומען און וועט עס שוין נישט זיין, און דאס איז איינע פון די גוטע זאכן פון די גלות, דאס איז איינע פון די כוחות וואס אונז האבן אין דעם נידעריגן גלות, אין דעם מצב וואס אונז זעמער, זעמער טאקע זייער טיף, זייער ביטער, אבער אונז האבן א כח פון די כהן גדול אפשר נאך בעסער פון די בעסטע כהן גדול, פארוואס? זעלבע בחינה, ווען א מענטש קען נישט טון א מצוה, אונז וואלטן זייער שטארק געוואלט מקריב זיין קרבנות, אבער מען קען נישט. סאו די רבונו של עולם פאררעכנט עס ווי כאילו אונז האבן מקריב געווען און ווי כאילו אונז זעמיר די כהן גדול אליינס, און נישט נאר דאס די בעסטע כהן גדול. סאו דאס מיינט אונז האבן סערטען כוחות וואס אפילו די כהנים גדולים האבן נישט געהאט. מורא'דיגע זאך. און דאס איז פשט וואס מען זאגט שפעטער, ואתה בא ונשאני חרב בית המקדש וביטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדחנוי ולא יסור במעמדוי, ואתו אומתו ונשאל מפוארים ס'פסייני און דער רבונו של עולם נעמט עס אן מקובל ומרוצה לפניך כאילו הקרבני. ממילא דארפט עטס וויסן, גייען מיר צוריק צו די מעשה וואס אונז האבן אנגעהויבן, אונז זעמיר אזוי ווי די יסור מאבל ם וואס אריינקומען אין בית מדרש פון בשם הקדוש מיט מחזור אין די האנט, אונז האבן נישט די כוונות וואס די כהן גדול האט געהאט, זיי האבן נישט געהאט די טהרת המחשבה וואס דער כהן גדול האט געהאט, זיי האבן נישט די הייליגע בגדים וואס ער האט אנגעטון, זיי זענען נישט אינעם הייליגן בית המקדש, זיי זענען זיכער נישט אויף דעם מצב. אבער ווען אונז האבן די צובראכן הארץ און אונז זאגן רבונו של עולם קוק, אונז גיימיר זאגן די פסוקים, איך האב א גאנץ יאר געזינדיגט, איך האב געטון עבירות, איך בין א פושעיה, אבער יעצט בין איך דא, און איך גיי זאגן די פסוקים, נישט אלעס פארשטיי איך אפילו, ווייל איך האב נישט געלערנט גוט די אלע פסוקים, אבער דו זאגסט עס מיט א צעבראכענע הארץ, דו ווילסט עס באמת טון, זאלסטו וויסן ביסטו דעמאלטס א כהן גדול לפני לפנים. דאס מיינט אז אונז אלע קענען גאר אסאך, נישט קיין חילוק וואס מ'האט געטון, מ'קען זיין די בעסטע כהן גדול. צו מ'גייט צו די נעקסטע נקודה, טייערע אידן, דאס ווייסן מיר אלע, מ'רופט אונז אידן, פארוואס נישט ישראלים? מ'רופט אונז אידן על שם יהודה, פארוואס? לייע, זיי דורכגעגאנגען זייער סאך צרות, יא איר טאטע לבן האט איר אריינגעריקט א שטות זרח'ל, און איר טאטע לבן איז טאקע געווען א פארברעכער אבער זי איז געווען א צדיקת, און למעשה א וואך נאך איר שבע ברכות האט איר מאן אפגעלאזט און ער האט חתונה געהאט מיט איר יונגערע שוועסטער, און זי איז געווען ווי מען זאגט א פיפטע ראד. ממילא קען מען טאקע זען די אלע נעמען וואס זי האט געגעבן פאר אירע ערשטע דריי קינדער איז געוועזן צו באוויינען די פאקט אז איר מאן איז נישט מיט איר. אבער ווען ס'איז געקומען דער פערדן קינד יהודה האט זיין נאמען געגעבן יהודה, פארוואס הפעם אודה את השם. זאגן ספרים הקדושים, איך האב עס געהערט פון אסאך גוטע אידן, אז לאה האט פאר א לאנגע צייט געוויינט אויף אירע צרות, און זי האט איר געזאגט, מתפלל געווען, און זי האט איינגעריסן, אבער זי איז געווען צעבראכן. ווען ס'איז געקומען צו יהודה האט זי מאך געווען, ווי לאנג גיי איך וויינען? ווי לאנג גיי איך קרעכצן? כ'קען דאך נישט אזוי לעבן, כ'קען דאך נישט דינען אזוי דעם רבונו של עולם, עבדות השם בשמחה. האט זי מחליט געווען זי גייט קוקן אויפן פולן חלק פונעם גלעזל. איך האב באקומען א יהודה, און אויף דעם גיי איך זאגן א פאר מודות השם, איך גיי אפילו נישט דערמאנען די צרות. ס'איז א מצוה היינט צו עסן און טרינקן. וויבאלד לאה האט געזאגט א פאר מודות השם, רבונו של עולם איך דאנק דיך וואס איך האב יא! וועגן דעם, על כן שמעו קרא לשמו היהודים. און וועגן דעם רופן אונז זיך אידן, צו דערמאנען אגאנצן צייט אידעלעך און גייט אריין אין יום קדוש, מען איז פול מיט צרות, מען איז פול מיט ענגער, רעדטס נישט פון דעם, טראכטס נישט פון דעם, טראכטס נישט פון ענקערע עבירות, טראכטס נישט פון די אלע נעגעטיוו זאכן, האב פעם עבודת השם, דו קענסט גיין אין בית מדרש, דו קענסט דאווענען, דו קענסט עפעס טון פארן רבונו של עולם, ווען דו דאווענסט כאטשיג טו עס מיט א שמחה. כ'וועל צוענדיגן מיט נאך צוויי נקודות. ווייסט אז מ'גייט זיך באלד בעטן מחילה איינער דעם צווייטן, במשך'ן טאג רופט מען זיך ארום. ס'איז דא א אלטע פאלקס מעשה'לע וואס מ'דערציילט אז ס'איז געווען א אידענע א גרויסע תמימה. ס'איז געווען א תמימה, זי האט נישט געהאט, זי האט נישט צופיל געוואוסט. איין זאך וואס זי האט געקענט, יעדע וואך שבת ביינאכט פלעגט זי ליינען די צענער ענה. זי פלעגט ליינען די מעשה'ס פון די וואך. און יעדעס יאר וואס איז אנגעקומען צו די פרשה פון יוסף הצדיק האט זי אזאנס געוויינט נעבעך, יוסעלע, א קליין יוסימ'ל, די ברודערס האבן אים פארקויפט, מ'האט אים אריינגעווארפן אין א גרוב און זי פלעגט ממש וויינען מיט דעם יוסעלע הצדיק, זי האט עס נישט אויסגעהאלטן יאר נאך יאר נאך יאר, ביז איין יאר זי האט זיך געגעבן א רוף אן, זי האט נאכאמאל געליינט די מעשה, איך פארשטיי אים נישט דעם יאסעלע, מער וויין איך נישט פאר אים. האט ער נישט געזען פאריאר אז ער איז געגאנגען זוכן די ברידערס אינדרויסן האט מען אים אריינגעווארפן אין גרוב און שפעטער פארקויפט? וואס ס'שוין א יאר פארדעם וואס מ'האט געטון צו דיר נאך א יאר פארדעם? קאמאן! ס'איז שוין צייט יוסף הצדיק דו זאלסט וויסן אז ווען דו גייסט קיין דרויסן גייט מען דיך אריינווארפן די גרוב און מ'גייט דיך און דעטס איט! מער וויין איך שוין נישט פאר דיך יאסעלע! אזוי צוגעזאגט. אידלעך, ס'איז נישט קיין ווערטל. יאר איין יאר אויס טוען אונז די זעלבע זאך, מען גייט איבערבעטן איינער דעם צווייטן. און אויך חוקי הנישואין, עס קומט אינמיטן יאר פארגעסט מען, און מען הייבט אן פון פריש, דעם צו טשעפענען, יענעם צו וויי טון, בשוגג, בזדון, נישט קיין חילוק. וואס איז די דזשאוק? יעדעס יאר נאכאמאל? און פון פריש זאל מען רחמנות האבן אויף אונז? האב איך געטראכט אז אפשר זאל מען איינפירן די יאר א חידוש, א נייע זאך אין איבערבעטן. האו אבאוט דעט? שטייט אז די כהן גדול האט דריי מאל געזאגט וידעי יום כיפור. האו אבאוט מען טוט אזא זאך, איידער דו גייסט איבערבעטן א מענטש וואס דו ביסט באמת ברוגז אויף אים, האסט באמת טענות אויף אים, דו ווייסט אז ער האט באמת טענות אויף דיר, צו ס'איז מאן און ווייב, צו ס'איז קינדער, צו ס'איז עלטערן, צו ס'איז חברים, חברותות, שותפים, נישט קיין חילוק וואס, דו ווייסט אז דארט איז דא סיריעס פעין, איך האב א עצה, נעם א צעטעלע און שרייב אראפ דריי גוטע זאכן וואס יענער האט צו דיך יא געטון, זאכן וואס באמת די עפרישיעטסט אז ס'איז געשען? דריי גוטע זאכן. נאך אנדערע צעטעלע שרייב אראפ דריי זאכן וואס דו האסט אים שלעכטס געטון, וואס דו האלטסט באמת אז דו האסט אים שלעכטס געטון. איך גיי נישט שרייבן די זאכן וואס דו האלטסט נישט אז דו האסט אים שלעכטס געטון. יעדער איינער ווייסט, יעדער צדיק נפש בהמתו, וואס ער האט יא געטון ראנג. שרייב עס אראפ. ליין אדורך ביידע זאכן דריי מאל, און נאכדעם גיי איבערבעטן. די איבערבעטן וועט זיין א אנדערע סארט איבערבעטן. די איבערבעטן וועט האבן השפעה אויך אויף נאך יום טוב. און ווען א איד גייט איבערבעטן אויף אזא וועג, די רבונו של עולם וועט זאגן, עס איז שוין נישט די זעלבע יאסעלע ווי פאריאר, פאריאר טאקע האט ער פלעין איבערגעבעטן, אבער דאס יאר האט ער באמת געמיינט איבערצובעטן, ער האט עפעס געטון עפעס מער ווי ביז יעצט. מען דארף טון מער אין די אלע ענינים וואס מען האט געטון ביז יעצט כדי עס זאל זיין א שטערקערע כח און כ'צוענדיגן מיט זייער א פערסאנעל זאך. ס'איז די יאר אוועק א איד נעים זמירות ישראל וואלט איך אים געזאגט פונעם היינטיגן דור, איד האט געהייסן ר' מיכל שניצלער, ר' מיכל בן משולם זיע ש, זכרונו לברכה. כ'טראכט פון ר' מיכל, און נישט נאר איך נאר סיי אסאך אידן, געבן א לאז א טרער. קודם כל וויפיל אידן דער איד האט מעורר געווען ווען ער האט געזינגען זיינע ווארעמע ניגונים. וויפיל אידן האט משמח געווען ווען ער האט געזינגען ביי חתונות, אבער דארט האט זיך עס נישט געענדיגט, דער איד האט געהאט א גאלדן הארץ, איך אליינס האב געהאט פון אים אסאך טובות אויף א פערזענליכע אופן, און נישט ווייל ער האט מיר אזוי גוט געקענט, יעדע איד ווי דער מענטש האט געקענט טון א טובה איז ער דא געווען, כאטש דער מענטש קיין גביר איז ער נישט געווען, ער האט נישט געדארפט קיין עדווערטייזמענט פאר זיינע מצוות, יעדער איינער ווייסט זייער גוט, און ממש געווען א מידת חסד מיט דער חלק, נישט געהאט קיין געלט, נישט געווען קיין גרויסע גביר און ער האט געטון מצוות און מעשים טובים אויף יעדער ווי ער האט געקענט, א שמייכל פאר א איד, איי לאוו יו, ביסט א צדיק, ביסט א הייליגע איד, ביסט א דאס, ביסט א, זיין גאנצע שפראך איז דאך נאר דאס געווען, און ווי ער האט באמת געקענט טון א טובה האט ער געטון. פון דער רבי מיכאל חכליל לי עניי מיואין, אזוי שטייט אין פסוק, ווען א איד איז משמח א צווייטן איד, דאס איז די גרעסטע מצוה, טעמט א שמייכעלע. אבער ר' מיכל שניצלער ערב יום קדוש האט ביי מיר א ספעציעלע מינינג. ס'איז דא איינע פון די סידי'ס וואס ער האט ארויסגעגעבן וואס הייסט דער טאטע הערט, און איך האב דארט א ניגון וואס די מוזיק פון די קליפ איז זיין ניגון, דער ניגון. די מעשה גייט, ס'איז געווען א איד, א חזן, עס האט יעדעס יאר געדאווענט פארן עמוד. איין יאר איז ער אנגעקומען שפעט, און ווען ער שטעלט זיך ביים עמוד האט ער זיך גענומען אזוי כליפענען און וויינען, ער האט נישט געקענט קומען צו זיך. די רב פרעגט אים נאכן דאווענען וואס איז געשען די יאר אנדערש ווי אלע יארן, האט ער געזאגט, עס איז געווען א איד ר' סענדער'ל וואס פלעגט זיצן דא מיטן מחזור'ל לעבן מיר, ער איז געווען מיין טאטע, און נעבעך ער האט נישט געקענט הערן, כאטש ער האט מיטגעשאקלט מיטן קאפ ווען איך האב געדאווענט האט ער מיך נישט קיינמאל געקענט הערן. יעצט איז די ערשטע מאל וואס ער קען מיך הערן ווייל ער איז היינט אוועק. אויבן אין הימל קען ער יא הערן. ממילא איז עס ביי מיר זייער עמאשענעל. טייערע אידן, מיט אפאר יאר צוריק איז נפטר געווארן אין די טאג ערב יום קדוש מיין זיידע האט געהייסן הגאון החסיד ר' ישעי' בן ר' מרדכי גרינפעלד. מיין זיידע ביים צווייטן וועלט מלחמה האט געפלאצט א באמבע לעבן אים און זיין כח השמיעה מען איז געווארן דעמעדזשד, עס איז געווארן ערגער און ערגער, נישט אריין גיין אין די פרטים, באט אלע יארן געגאנגען מיט הערינג עידס, און וואס עלטער ער איז געווארן ווי שווערער ער האט געקענט הערן. דעם זיידע בין איך געווען זייער נאנט, איך האב ממש געוואוינט ביי אים אינדערהיים א לאנגע תקופה ווי א קינד, ער איז געווען א איד א צדיק, טאקע געשלייפט די היימען, ס'איז נישט געווען קיין רב, נישט געווען קיין רבי, אבער ער איז געווען א איד וואס איך קען זאגן א הייליגע איד, און זיין ברכת התורה א געהעריגע אינדערפרי האט מקיים רקיעים געווען שענער ווי די שענסטע ברכת התורה וואס אידן זאגן יום קדוש, ער איז געווען א באמת א עובד השם ווער ס'האט אים געקענט. און די זיידע האט זייער ליב געהאט ניגונים ווען ער איז געווען יונגער האט ער געקענט שיין דאווענען איז אפילו געווען א בעל תפילה אין בעלז ביים בעלזער עסקן וכו' אבער וואס עלטער ער איז געווארן וויבאלד זיין שמיעה האט ער נישט געקענט האלטן א טאן האט ער אויפגעהערט צו דאווענען פארן עמוד וויבאלד ס'איז ערגער געווארן אבער נאך אלס די זיידע האט אייביג ליב געהאט ווען מען זינגט כאטש ער האט נישט פארשטאנען נישט געקענט הערן וואס מען זינגט ווען איך פלעג קומען צו אים איך האב געגעסן מיט אים שבת אינדערפרי האט ער מיר אלץ געזאגט איך וויל די מאזעטשע ברך כללי'ן. און דער ניגון און יענער ניגון, און אונז האבן געוואוסט אז ער הערט אפילו נישט, אבער לויט די תנועות וואס אונז האבן געזען האט ער פארשטאנען פון וואס מען זינגט און ממש מ'האט געקענט זען ווי ער זיך מחיה פון א ניגון. ווען איך בין עלטער געווארן, כ'האב חתונה געהאט, איז מיר אויסגעקומען א שיינע פאר מאל צו דאווענען פארן עמוד ווען דער זיידע איז געשטאנען לעבן מיך, איך האב געוואוסט אז דער זיידע הערט מיך נישט, ווייל א אייניקל איז געמוזט שטיין נעבן אים און ווייזן ווי מ'האלט, אבער ער פלעגט א גאנצע צייט זיך אויסדרייען און קוקן אויף מיך מיט אזא שמייכל. מיין שטים האט ער עפעס געהערט אבער ער האט זיכער נישט געהערט וואס איך זינג. אבער אייביג נאכן דאווענען פלעגט ער מיר זאגן מענדל הערשעלע עס איז געווען אזא שיינע דאווענען. כ'האב אזוי הנאה געהאט. איך פלעג טראכטן ביי מיר הע הע וואס הייסט כ'האב הנאה געהאט? האסט דען געהערט וואס כ'האב געדאווענט? מיט אפאר יאר צוריק בין איך געפארן אויף אנטווערפן צו מיינע עלטערן זאלן זיין געזונט אויף סוכות. אין די לעצטע מינוט האט מען מחליט געווען אז מען גייט שוין פארן אויפן קדיש. דאס איז מסתמא געווען די איינציגסטע יום הקדוש אין די לעצטע באלד נײַנצן יאר וואס איך האב נישט געדאווענט פארן למד, ביזקאוז מיין טאטע האט שוין, מיין טאטע אליינס דאווענט, און ס'איז דא אנדערע בעל תפלות וואס איך האב נישט געוואלט צונעמען זייערע חזקות, ממילא. אבער פאר יום קדוש איז געשען א געפערליכע זאך, די זיידע איז שוין טאקע נערך געווען זייער נישט געזונט, וואכן לאנג נעבעך געלעגן אין בעט, על ערש דווי, אבער ער נסתלק געווארן ערב יום הקדוש פארטאגס. די הייליגסטע צייט פונעם יאר איז דער צדיק ארויף אין הימל, איך האב נאך געהאט די זכי' זיך צו געזעגענען פון אים א נאכט פריער, איך האב געזינגען צוזאמען מיט אים מיט די קינדער א ניגון וואס ער פלעגט זינגען נאך כל מקדש, וואס ער האט געהערט פון רבי שלום לעזער'ל, אפאר שעה שפעטער איז ער אוועק. געוויסע האבן געזאגט אז די זיידע האט געווארט אויף מיך ווייל די זיידע האט מיך זייער ליב געהאט, איך ווייס נישט וואס רבי משה האט אזוי געפירט אז ער דערמאנט צו נסתלק ווערן, צו קומען א יאר שפעטער ערב יום קדוש, טאקע אין יענע יאר האב איך נישט דאווענט פארן נאמעד, אבער א יאר שפעטער ערב יום קדוש האב איך מיך אנגעהויבן צו גרייטן צו גיין דאווענען פארן נאמעד, און איך מאך אויף די מחזור, און איך כאפ מיך איין מינוט, ס'גייט זיין יעצט די ערשטע מאל וואס זיידי הערט מיך דאווענען פארן נאמעד, אזוי ווי די מעשה וואס מיכאל דערציילט מיט די סענדערל, ס'האט מיך געקאסט א טרער, ס'האט מיך געקאסט א ציפ אין הארץ, מיין זיידע הערט מיך. יעדע יום קדוש ווען איך שטעל מיך צום עמוד פיל איך ווי דער בעל תפילה וואס מיכאל דערציילט אין דעם ניגון, אבער נישט נאר דער זיידע הערט, אלע הערן, אלע צדיקים, אלע מלאכים, און נישט נאר מיך, נאר יעדער איד, טייערע אידעלעך, אונזער טאטע אין הימל הערט אונז א גאנצע יאר, אונזער טאטע אין הימל, דער הייליגער באשעפער הערט. אייביג, נישט נאר די יאר, אלע יארן און אלע צייטן, טייערע אידעלעך, איך בעט ענק זייער שטארק, נישט קיין חילוק וויאזוי די יאר איז געדורך, נישט קיין חילוק וואס מען האט געטון, טוטס וואס עטס קענטס און געדענקטס עטס האטס כוחות וואס ווייניג האבן געהאט, און רייסט צאם ביים באשעפער ווייל ער הערט, דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל טאקע אויסהערן ענקערע תפילות, און זאל מען זוכה זיין זיך אויסצובעטן א זיס לעכטיג יאר מיט אלע ישועות, מען זאל זוכה זיין צו די גאולה שלימה, און די אייבערשטער העלפן אפילו ביזן קרעטש ביזן קרעטשמע אזוי זאגט מען דארף מען אויך א טרינק, ביז אהין דארף מען אויך, איז אפילו שטרחמייני עוד בגליסי ביז אהין ווען ביז משיח העט קומען,